ӕстдӕсӕм сӕр Уый фӕстӕ сфедтон, стыр бартӕ кӕмӕ уыдис, ахӕм ӕндӕр зӕды уӕларвӕрцӕй цӕугӕ. Зӕхх ныррухс йӕ намысӕй, уый хъӕрӕй загъта. «Бабын!
Бабын, стыр Вавилон! Ӕссийтӕ лимонтӕн цӕрӕнуатмӕ алыны зӕгъинагӕн фысым уӕд, алы чъизи ӕмӕ ӕлгъаг маргъӕн фысым уӕд! Уымӕн мӕ йӕ хъахъхъӕддзинады тыххӕй баййӕфта Хуыцауы фыдӕх! Ӕмӕ уыцы фыдӕхсӕнӕй бадардта ӕппӕт адӕмтӕн. Зӕххон паддзӕхтӕ хӕтыдысты йемӕ, зӕххон сӕудӕджертӕ схъӕздыг сты йе стыр исбонӕй.
Уӕларвӕй мӕм ӕрыхъуыст ӕндӕр хъӕлӕс.
Рацӕут уырдыгӕй, мадам! Йӕ тӕригъӕдтӕй хайджын куыннӕ уат ӕмӕ йемӕ ӕфхӕрд куыннӕ баййафат, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ йӕ тӕригъӕдтӕ схӕццӕ сты уӕларвмӕ. Хуыцауӕй нӕ ферох сты йе взӕр митӕ. Йӕхӕдӕг куыд ӕфхӕрдта, афтӕ йӕ бафхӕрут. Цытӕ кодта, уыдӕтты тыххӕй йын бафидут дывӕрӕй. Сӕн цы кӕхцы цӕттӕ кодта, уым ын ӕрцӕттӕ кӕнут дыууӕ хатты карздӕр сӕн. Цас хъал уыд ӕмӕ цас парахатӕй царди, уыйас ын бавзарын кӕнут хъизӕмар ӕмӕ хъыгтӕ. Уымӕн ӕмӕ хинымӕр зӕгъы: Ӕз паддзахау бадын, идӕдз нӕ дӕн ӕмӕ хъыгтӕ нӕ бавзардзынӕн.
Уый тыххӕй il иунӕг бонмӕ ӕрцӕудзысты рынтӕ, мӕлӕт, фыгтӕ, стонг рӕстӕг, ӕмӕ басудздзӕн арты, уымӕн ӕмӕ йын тӕрхон чи хӕссы, уыцы Хицау Хуыцау тыхджын у.
Йемӕ чи хӕтыд ӕмӕ йемӕ бухъ цард чи кодта, уыцы зӕххон паддзӕхтӕ йын йӕ арты фӕздӕг куы феной, уӕд ыл скӕудзысты ӕмӕ ныззынӕздзысты, йӕ хъизӕмӕртты тасӕй лӕудзысты дӕрддзӕф ӕмӕ дзурдзысты:
«Додойаг фӕдӕ, додойаг!» Кыстыр сахар, Вавилоны тыхджын сахар. Уымӕн ӕмӕ дын цы тӕрхон рахастӕуыд, уый дӕ баййӕфта иунӕг сахатмӕ. Кӕуынц ӕмӕ йыл дзыназынц зӕххон сӕудӕджерты дӕр. Уымӕн ӕмӕ сын ничи ӕлхӕны сӕ уӕййӕгтӕ.
Сызгъӕрин ӕмӕ взиз дзаумӕттӕ, налхъуыт налмас, уӕздан кӕттаг, сырх, сӕнсырх ӕмӕ зӕлдаг хъуымӕцтӕ, алыхуызон хӕрздӕф хъӕдӕрмӕг, ӕма пӕлӕстӕгӕй зинаргъ хъӕдӕй ӕрхуйӕ ӕфсейнаг ӕма мрамори аллихузон дзаумӕттӕ, кӕрицӕ, судзаг хал, буд ӕма хӕрдӕфгӕнӕнтӕ, сӕнӕмӕзети, садӕмӕ мӕнӕу, стуртӕмӕ фыстӕ, бӕхтӕмӕ уордӕттӕ, цагъартӕ, адӕймаджи буӕрттӕ ӕма удтӕ. Дӕ зӕрдӕн адджын цы уыд, уый фӕлыгъди дӕуӕй, ӕнӕхай фӕдӕ де ппӕт мулк ӕмӕ бӕллиццагӕй. ӕма сӕ нал ссардзӕнӕ. Ӕппӕт уыдӕттӕй чи сӕудӕджер кодта, йӕ фӕрцы чи схъӕздыг, уыдон дзы йӕ хъизӕмӕртты тасӕй лӕудзысты дӕрддзӕф, кӕудзысты ӕмӕ дзы наздзысты. Додойаг фӕдӕ, додойаг! Уӕздан кӕттагӕй, сырх ӕмӕ сӕнчъырх хъуымӕцтӕй дарӕс кӕуыл ис сыгъзӕринӕй ӕмӕ налхъуыт-налмасӕй фӕлыст чи у, уыцы стыр сахар, уымӕн ӕмӕ ахӕм мулк фесӕфт иунӕг сахатмӕ.
Науты ӕппӕт хистӕртӕ ӕмӕ бӕлццӕттӕ иууылдӕр, наудзаутӕ, Денджызыл цӕуӕг ӕппӕт сӕудӕджертӕ лӕууынц дӕрддзӕф. Уынынц ын ярты фӕздӕг ӕмӕ хъӕр кӕнынц. Ацы стыр цӕхӕрӕн ӕмбал нӕй!
Сӕ сӕртыл зырынц рыг, хъӕр кӕнынц, кӕуынц ӕмӕ дзыназынц. Додойаг фӕдӕ, додойаг! Денджызы наутӕ кӕмӕ ис, уыдон иууылдӕр кӕй исбонӕй схъӕздыг сты, уыцы стыр сахар, уымӕн ӕмӕ дӕ иунӕг сахатмӕ сӕрфтыд фӕдӕ. Цин кӕнут уый тыххӕй, уӕларв сыгъдӕджытӕ, апостолтӕ ӕмӕ пехуымпартӕ, уымӕн ӕмӕ уын уый цы тӕрхон рахаста, ахӕм тӕрхон рахаста Хуыцау. Иу тыхджын зӕд райста стыр куыройы фыдыйас дур, ныфзылдта йӕ денджызмӕ ӕмӕ загъта. Афтӕ тагъд дӕлӕмӕ ныххаудзӕн Вавилоны стыр сахар ӕмӕ нал уыдзӕн. Ды нал фехъусдзынӕ фӕндырты цӕгъдджыты ӕмӕ зарӕггӕнджыты, уадындзтыл ӕмӕ сыкъауадындзтыл цӕгъдджыты, нал дӕм уыдзӕн иу ӕрмгуысты ӕрмдӕсны дӕр, нал дӕ хъуысдзӕн куыройы фыдуынӕр, нал ссуддзысты дӕ рухсгӕнӕнтӕ, нал дӕ хъуысдзӕн сиахсаджы ӕмӕ усаджы хъӕлӕс. Дӕ сӕудӕджертӕ бӕсты гуыппырсартӕ уыдысты. Дӕ кӕлӕнтӕй асайдтай ӕппӕт адӕмты. Ацы сахары ныккалдӕуыд пегуымпарты ӕмӕ сыгъдӕджыты, стӕй зӕххыл кӕй амардӕуыд, уыдонӕн се ппӕты тугдӕр.